Hud süresi. Hud süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol ýüz ýigrimi üç aýatdan ybaratdyr. Süräniň elli-altmyşynjy aýatlarynda Hud pygamber bilen baglanyşykly wakalar beýan edileni üçin, süräniň ady Hud pygamberiň ady bilen baglanyşdyrylypdyr. Bu sürede ynanç-ygtykat meseleleri, kapyrlaryň we musulmanlaryň ahyrýetdäki ahwalatlary, Nuh, Hud, Salyh, Ybraýym, Lut, Şugaýb we Musa ýaly pygamberleriň kyssalary beýan edilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Elif, Lam, Ra. Bu Kuran hikmet eýesi we ähli zatdan habardar bolan Alla tarapyndan aýatlary pugta mäkämlenip, soň anyk aýan edilen bir kitapdyr. Bu Kuran diňe Alla ybadat etmegiňiz üçin inderildi. Şübhesiz, Men size Onuň tarapyndan iberilen duýduryjy we buşlukçydyryn. Siziň belli bir wagta çenli ajalyňyz ýetýänçä gözel durmuşda ýaşamagyňyz üçin hem-de her ýagşylyk edene ýagşylygynyň gaýtaryp bermegi üçin Perwerdigäriňizden bagyşlanmagyňyzy diläň. Soň Oňa toba ediň. Eger ýüz öwürseňiz, elbetde. Men siziň başyňyza injek uly günüň, kyýamatyň azabyndan gorkýaryn. Siz ahyrsoňy Alla dolanyp gelersiňiz. Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Unutmaň, elbetde, olar, kapyrlar, Ondan, Alladan, gizlenmek üçin ýüreklerini düýrýärler, ýaşyrýarlar. Ýene-de unutmaň, olar ýüreklerindäkini gizläp, lybaslarynda bürenseler-de, Alla olaryň gizleýän we äşgär edýän zatlaryny bilýändir, çünki Ol köňülleriň özenini bilýändir. Ýer ýüzünde hereket edýän bir zat bar bolsa, onuň rysgalyny Alla berýändir. Alla onuň bu dünýädäki mesgenini-de, ölenden soňky amanat ediljek ýerini-de bilýändir. Bularyň ählisi anyk kitapda, Lowhy-Mahfuzda ýazylandyr. Ol Alla asmanlary we ýeri alty günde ýaratdy. Şonda Onuň arşy suwuň üstündedi. Asmanlary we ýeri siziň haýsyňyz has ýagşy işleri ederkäňiz diýip synamak üçin ýaratdy. Eý, Muhammet! Sen, Takyk siz öleniňizden soň direldersiňiz diýseň, kapyrlar hökmän, Bu hakyky jadydan başga zat däldir diýerler. Eger olardan azaby sowup, wagty sanalgy döwre çenli gijikdirenimizde takyk olar, Ony, azaby, näme saklaýar? diýerler. Unutmaň, azap olara gelen güni olardan sowulyp gitmez we äsgermezçilik eden zatlary olary gurşap alar. Eger biz ynsana Öz tarapymyzdan rahmet-nygmat dadyrsak, soň hem ony ondan sogrup yzyna alsak, elbetde, Ol örän näumyt bolar, näşükürlik eder. Eger-de oňa bir zyýan, kynçylyk ýetenden soň, gowulyk dadyrsak, elbetde ol, Ýamanlyklar menden daşlaşyp gitdi diýer. Takyk ol şatlanar, öwner, gomparar. Ýöne kynçylyklara sabyr edip, ýagşy işleri eden kişiler beýle däldirler. Ol kişiler üçin bagyşlanmak we uly sylag bardyr. Eý, Muhammet! Ähtimal, sen kapyrlaryň, Oňa pygambere asmandan bir hazyna iberilmeli dälmi ýa-da onuň bilen perişde gelmeli dälmi diýmekleri sebäpli özüňe wahyý edilen zatlaryň, aýatlaryň, käbirlerini wagyz etmän taşlamakçy bolýarsyň we şol sebäpli-de ýüregiň darygýar. Unutma, sen diňe duýduryjysyň, habar ýetirijisiň. Alla ähli zada wekilçilik, gözegçilik edýändir. Ýa-da ony, Kurany, onuň, Muhammediň, özi toslap tapdy diýýärlermi? Eý, Muhammet, aýt, Eger siz dogruçyl bolsaňyz, Alladan gaýry çagyryp biljek kişileriňizi çagyryp, şuňa meňzeş on sany toslanan süre getiriň bakaly. Eger size jogap bermeseler bilip goýuň, Kuran, Allanyň ylmy bilen indirilendir we ondan başga hudaý ýokdur, indi bir musulman bolarsyňyzmy? Kim diňe şu dünýä ýaşaýşyny we onuň zynatyny islese, onda dünýäde çeken zähmetlerini doly ödär we olar ol ýerde dünýäde zyýana duçar edilmezler. Ol kişiler üçin ahyretde otdan başga zat ýokdur. Olaryň onda dünýäde eden ähli zatlary puç boldy, eden işleriniň ählisi boş çykdy. Perwerdigary tarapyndan aýdyň delile daýanan kişi diňe dünýäniň sapasyny isleýän ýaly bolarmy? Galyberse-de, ony, delili ýa-da Muhammedi, Perwerdigaryndan bir şaýat, şeýle-de ondan Kurandan öň ýol görkeziji we rahmet edip iberilen Musanyň kitaby hem tassyklaýar. Olar, möminler, oňa, Kurana, ynanýarlar. Toparlaryndan kim ony, Kurany, inkär etse, Onuň jaýy ot, dowzah bolar. Ondan, Kurandan, hiç haçan şübhe etme. Çünki ol Perwerdigäriňden gelen hakykatdyr. Ýöne şonda-da adamlaryň köpüsi iman getirmeýärler. Allanyň şanyna ýalan sözläp, töhmet adýan kişiden has zalym kim bar? Olar kyýamatda Perwerdigäriniň huzuryna çykarylar we şaýatlar, Ine bular öz Perwerdigäriniň şanyna ýalan sözlän kişilerdir diýerler. Unutmaň! Allanyň näleti zalymlaryň üstüne ýagar. Ol zalym kişiler Allanyň ýoluna böwet bolýarlar we dos-dogry bolan ol ýoly egreltmek, nädogry görkezmek isleýärler. Olar ahyreti inkär edýän kişilerdir. Olar ýeriň ýüzünde hiç haçan Allany ejizledip bilmezler we olar üçin Alladan gaýry hiç hilli dost ýokdur. Olar üçin azap üstüne azap bardyr, çünki olar Hakykaty eşitmegi hem, görmegi hem başarmaýarlar. Şeýdip olar öz-özlerini zyýana uçratdylar. Toslap tapan zatlary bolsa olardan güm bolup ýitip gitdi. Takyk olar ahyrýetde iň agyr zyýany çekerler. Elbetde, iman getirip ýagşy işleri eden we Perwerdigärine ýürekden boýun egen kişiler, ine, şolar jennetidirler. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu iki toparyň, kapyr bilen möminiň mysaly kör we ker adam bilen görýän we eşidýän adamyň mysaly ýalydyr. Heý-de bu ikisi deň bolarmy? Şonda-da oýlanyp ybrat almazmysyňyz? Kasam bolsun, Biz Nuhy hem öz kowmuna pygamber edip iberdik. Ol, Elbetde, men siziň üçin hakykaty aýan ediji, duýduryjydyryn. Alladan özgä ybadat etmäň, çünki men siziň üstüňize ejirli bir günüň, azabyň, gelmeginden gorkýaryn diýdi. Şonda Nuhuň kowumyndan bolan kapyrlaryň ekabyrlary, baştutanlary, Eý, Nuh! Biz saňa özümiz ýaly bir adam höküminde garaýarys. Saňa biziň aramyzdan diňe pes düşünjeleri, pes kişilerden gaýry hiç kimiň eýermeýändiginem görýäris. Siziň bizden üstün tarapyňyzy görmeýäris. Tersine, biz sizi ýalançy hasap edýäris diýdiler. Nuh, Eý kowmym! Aýdyň makaly, eger men Perwerdigärimden gelen aýdyň delile daýanýan bolsam, hem-de ol maňa huzuryndan rahmet, dogry ýol, pygamberlik beren bolsa, bu-da size ýygşyrylan bolsa, näme, biz sizi ony rahmeti halamaýan halatyňyzda-da mejbur ederis diýip pikir edýärsiňizmi? Eý kowmym! Men sizden onuň üçin hiç hilli hak soramaýaryn. Meniň hakym diňe Alla degişlidir. Men siziň göwnüňiz ýetmeýän iman getiren kişileri ýanymdan kowmaryn. Elbetde, olar hem bir gün hasap bermek üçin Perwerdigärine gowşarlar. Ýöne Men sizi nadan kowmym hökmünde görýärin. Eý, kowmym, eger Men olary kowsam, Alladan, ýagny gazabyndan gutulmak üçin kim maňa ýardam berer? Ol hakda heý pikir etmeýärsiňizmi? Men size, Ýanymda Allanyň hazynalary bar diýmeýärin. Gaýby-da bilmeýärin, Men perişdedirin hem diýmeýärin. Siziň kemsidiji göz bilen garaýan kişileriňiz üçin Alla olara hiç haçan ýagşylyk bermez hem diýmeýärin. Alla olaryň köňüllerindäki zatlary has gowy bilýändir. Eger Men hem möminlere siziň ýaly kemsidiji göz bilen garasam, onda, takyk, men zalymlardan bolaryn diýdi. Olar, Eý, Nuh, takyk, sen biziň bilen dawalaşdyň hem-de biziň bilen dawaňda öte gitdiň. Eger sen dogruçyl kişilerden bolsaň, wada beren zadyňy, azabyňy, getir bakaly! diýdiler. Nuh, Ony, azaby, diňe Alla islän wagtynda getirer. Şonda siz Allanyň azabynyň öňüni alyp bilmersiňiz. Alla sizi azdyrmak isländen soň, Men size nesihat bermek islesem-de, Meniň nesihatym peýda etmez. Ol siziň Perwerdigäriňizdir we siz Oňa gaýtarylyp getirilersiňiz diýdi. Ýogsa-da Ony, Kurany, Onuň Muhammet toslap tapdy diýýärlermi? Eý, Muhammet, aýt, Eger men ony toslap tapan bolsam, meniň günäm özüme degişli bolar, ýöne men siziň edýän günäleriňizden daşdyryn. Nuha şeýle wahyý edildi, Seniň kowmyňdan diňe häzire çenli iman getirenden başga hiç kim imana gelmez. Olaryň edýän zatlary sebäpli gam çekme. Biziň gözümiziň alnynda we wahyýymyza görä gämi ýasa. Zulum edenler hakda Maňa ýüz tutma, çünki olar gark ediler. Ol Nuh gämi ýasaýardy. Kowmunyň ekabyrlary her geçende ony masgaralaýardylar. Nuh, Eger bizi masgaralasaňyz, biz hem hökmän sizi masgaralaşyňyz ýaly, sizi masgaralarys. Tiz wagtda ryswa ediji azabyň kime geljegini we kimiň üstüne hemişelik azabyň injegini bilersiňiz diýdi. Ahyryn, emrimiz gelip gazan gaýnanda, suw çogup ugranda, Nuha, Oňa, gämä, her janlydan iki sanydan jübüt edip ýükle. We gark boljakdygy barada höküm çykan kişilerden başga galan maşgalaňy, We iman getiren kişileri gämä mündir diýdik. Onuň bilen iman getiren adam örän azdy. Nuh oňa, Gämä münüň. Onuň ýüzmegi-de, durmagy-da Allanyň ady bilendir. Takyk, Perwerdigarym bagyşlaýjydyr, rehim-şepagatlydyr diýdi. Ol gämi olary daglar ýaly tolkunlaryň arasy bilen alyp barýarka, Nuh bir çetde galan ogluna, Eý, oguljygym, biz bilen sen hem gämä mün, kapyrlar bilen bolma diýip ýüzlendi. Ol Nuhuň ogly, Ýok, men meni suwdan gorap saklajak daga sygynaryn diýdi. Nuh, Bu gün Allanyň buýrugyndan aman galjak ýokdur, diňe onuň rehim edeni aman galar diýdi. Ikisiniň arasyna tolkun girdi we Nuhuň ogly hem gark edilenlerden boldy. Soň, Eý, ýer, suňy ýuwut! Eý, asman, ýagşyňy bes et! diýildi. Emir berjaý edildi we suw azaldy. Gämi bolsa Judy dagynyň üstünde oturdy. Şonda, Zalym kowum ýok bolsun! diýildi. Nuh Perwerdigaryna ýalbaryp, Eý, Perwerdigarym, elbetde, oglum meniň maşgalamdandyr hem-de, şübhesiz, Seniň wadaň hakdyr. Sen iň haýyrly höküm ýöredýänsiň diýdi. Alla, Eý, Nuh! Şübhesiz ol Haka boýun bolmanlyk üçin seniň maşgalaňdan däldir. Dogrusy, ol iş nädürs amaldyr. Şonuň üçin bilmeýän zadyňy Menden sorama. Men saňa nadanlardan bolmazlygyňy ündeýärin diýdi. Nuh, Eý, Perwerdigärim! Men bilmeýän zadym soranym üçin Saňa sygynýaryn. Senden pena soraýaryn. Eger meni bagyşlamasaň, merhemet etmeseň, zyýan çekenlerden bolaryn diýdi. Oňa, Eý, Nuh! Saňa we seniň bilen bolan kişilerden dörejek ymmatlara, Bizden ýeten salamatlyk we bereketler bilen gämiden düş. Ýene şeýle ymmatlar bolar. Olary şu dünýäden az salym peýdalandyrarys, soň bolsa olara Biz tarapdan ejirli azap ýeter diýildi. Eý Muhammet! Ine, bular Biziň saňa gaýyp habarlaryndan wahýy edenlerimizdir. Mundan ozal olary ne sen bilýärdiň, ne-de kowmuň. Sabyr et! Şübhesiz, bagtly netije takwalar üçindir. At kowmuny hem olaryň dogany bolan Hudy pygamber edip iberdik. Hud, Eý kowmum! Siziň üçin Özünden gaýry ybadada laýyk hudaý bolmadyk Alla ybadat ediň. Siz Alla töhmet atýarsyňyz. Eý kowmym! Men sizden munuň dogry ýola çagyrýanlygym üçin hak soramaýaryn. Meniň hakym ýalnyz meni ýaradan Alla bagly. Heniz hem aklyňyza aýlanmaýarsyňyzmy? Eý kowmym! Perwerdigäriňizden günäleriňiziň geçilmegini soraň, soň Oňa toba ediň. Size asmandan bol ýagyş bereket ibersin hem-de siziň güýjüňize güýç goşsun. Günäkär bolup ýüz öwürmäň diýdi. Olar, Eý Hud! Sen bize pygamberligiňi subut edýän delil-mugjyza getirmediň. Biz Seniň sözüň sebäpli hudaýlarymyzy terk etmeris hem-de biz Saňa iman getirmeris. Ýöne biz Saňa hudaýlarymyzyň biri musallat bolupdyr diýip hasaplarys diýdiler. Hud, Elbetde, men bu barada Allany şaýat tutýaryn we siz hem maňa şaýat boluň, takyk, men siziň Alladan gaýry Oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn. Indi bolsa siz we medet gözleýän hudaýlaryňyz jem bolup, maňa garşy dudak guruň, soň hem maňa garaşyk etmäň. Şübhesiz, men diňe meniň hem, siziň hem Perwerdigäriňiz bolan Alla bil bagladym. Hereket edýän zatlardan alyn-saçy, jylawy, ygtyýary, eýeçiligi onuň elinde bolmadyk hiç zat ýokdur, takyk, meniň Perwerdigärim diňe dogry zatlar ündär. Eger ýüz öwürseňiz bilip goýuň, men size ýetirmek maksady bilen iberilen zadymy Size anyk getirdim. Perwerdigärim sizi heläk edip, deregiňize başga kowum getirer hem-de siz oňa hiç bir zyýan ýetirip bilmersiňiz. Takyk, Meniň Perwerdigärim her bir zada gözegçilik edýändir diýdi. Buýrugymyz azap gelende, Hudy we onuň bilen iman getirenleri Bizden gelen rehimdarlyk saýasynda halas etdik. Biz olary agyr azapdan halas etdik. Ine, şu At kowumy hem öz Perwerdigäriniň aýatlaryny inkär etdiler. Onuň Allanyň ilçilerine garşy gelip, asy, günäkär boldular. Olar her bir öz diýenli sütemkärlere eýerdiler. Olar hem bu dünýäde, hem kyýamat gününde nälet aldylar. Bilip goýuň, takyk, At kowmy özleriniň Perwerdigaryny inkär etdiler. Ýene-de bilip goýuň, Huduň kowmy At hem Allanyň rahmetinden daş düşdi. Biz Semut kowmuna olaryň dogany Salyhy pygamber edip iberdik. Salyh, eý kowmym! Siziň üçin özünden başga ybadada laýyk Hudaý bolmadyk Alla ybadat ediň. Ol sizi toprakdan ýaratdy hem-de ol ýerde size ömür sürdürdi. Ondan günäleriňiziň geçilmegini soraň, soň Oňa toba ediň. Takyk, Meniň Perwerdigarym ýakyn hossardyr we dilegleri kabul edijidir diýdi. Olar, Eý Salyh! Mundan ozal sen biziň aramyzda baş bolar diýlip tama edilýän adamdyň. Sen bize ata-babalarymyzyň ybadat eden zatlaryna ybadat etmegimizi gadagan edýärsiňmi? Takyk, biz özüne çagyrýan zadyňdan örän şübhelenýäris diýdiler. Salyh, Eý kowmym, aýdyň bakaly, eger men Perwerdigärimden gelen aýdyň delile daýanýan bolsam we ol maňa özünden rahmet pygamberlik beren bolsa, şundan soň oňa boýun bolmasam, Allanyň azabyndan kim meni halas eder? Şonda siz maňa köpräk zyýan ýetirmekden başga zat etmersiňiz. Eý, kowmym, ine bu Allanyň mugjyza edip iberen düýesidir, ony goýberiň, goý ol Allanyň ýerinde, ýaýlasynda otlasyn. Oňa zyýan bermek üçin el uzatmaň. Eger zyýan berseňiz, onda sizi ýakyn gelip ýeten azap gurşap alar diýdi. Olar düýäniň damagyny çaldylar. Şonda Salyh, Öýüňizde ýene üç gün ýaşaň. Bu ýalany bolmadyk hak wadadyr diýdi. Buýrugymyz azap gelende Salyhy we onuň bilen iman getirenleri Bizden gelen rehimdarlyk bilen azapdan we ol günüň ryswalygyndan halas etdik. Takyk, seniň Perwerdigaryň güýç-kuwwat eýesidir, gudraty güýçlüdir. Şonda zulum eden kişileri elhenç ses gurşap aldy hem-de olar şolbada mesgenlerinde çöküp galdylar. Göýä ol ýerde ýaşamadyk ýaly boldular. Habardar boluň, takyk Semut kowmy öz Perwerdigaryny inkär etdiler Ýene-de habardar boluň, Semut kowmy Allanyň rehmetinden daş düşdi. Takyk ilçilerimiz, perişdeler, Ybraýyma buşluk bilen geldiler. Salam, Alla salamatlyk bersin diýdiler. Ybraýym hem, Salam diýdi. Salym geçmänkä myhmanlara gowrulan göle getirdi. Ybraýym olaryň elleriniň oňa gowrulan gölä barmaýandygyny görende, olary tanamady, olardan ýaňa gorka düşdi. Olar, Gorkma, biz Lut kowmuna iberildik diýdiler. Ybraýymyň aýak üstünde duran aýaly güldi. Şonda biz oňa Ybraýymyň aýalyna Yshagy we Yshagyň yzyndan Ýakuby olaryň dünýä injegini buşladyk. Ol, Eý, waý, men-ä bir kempir, ärim bolsa garran, indiden soň çaga dogurarynmy? Dogrusy, bu juda geň zat diýdi. Perişdeler, Allanyň işine geň galýarsyňmy? Eý, öý eýeleri, size Allanyň rahmeti we bereketi bolsun! Elbetde! Ol öwgä mynasypdyr, şan-şöhraty beýikdir diýdiler. Ybraýymdan gorky gidip, oňa buşluk gelende, ol biziň perişdelerimiz bilen Lut kowum barada jedelleşip, gürleşip başlady. Çünki Ybraýym örän ýumşak häsiýetli, Alladan gorkup, iliň agysyna ýüregi awap, ah çekýän, Alla ýönelýän ybadatgon bendedi. Perişdeler, Eý, Ybraýym, bu jedeli goý, çünki Perwerdigäriň permany geldi. Takyk, olara yzyna gaýtarylyp bolmaýan azap geler diýdiler. Ilçilerimiz Luta gelenlerinde Lut olaryň gelmegi bilen gaýga düşdi, ýüregi darykdy hem-de Bu örän agyr gündür diýdi. Lutuň kowumy onuň ýanyna ylgaşyp geldiler. Olar öňden bäri günä, beçebarlyk edýärdiler. Lut, Eý, kowumym, ine şular meniň gyzlarym, beçebarlyk etmäň, gyzlarymy nikalap alyň, olar siziň üçin has päkdir. Alladan gorkuň! Myhmanlarymyň ýanynda meni masgara etmäň, araňyzda birjigem akylly-başly adam ýokmudyr? diýdi. Olar, Eý, Lut, takyk biziň seniň gyzlaryňda hakymyzyň, gözümiziň ýokdugyny bilýärsiň. Sen biziň näme isleýänimizi örän gowy bilýärsiň diýdiler. Şonda Lut, Käşgä meniň size güýjüm ýetýän bolsady, ýa-da mäkäm bir sütüne, adama ýa-da bir topara sygynsadym diýdi. Perişdeler, Eý, Lut! Şübhesiz, biz seniň Perwerdigäriň ilçileridiris. Olar hiç haçan saňa zyýan ýetirip bilmezler. Şu gijäň bir böleginde maşgalaň bilen derrew ýola çyk. Aýalyňdan başga siziň araňyzda hiç kim yza dolanmasyn. Şübhesiz, olaryň başyna injek zat, azap, onuň, aýalyň, başyna hem iner. Olara wada berlen wagt säher wagtydyr. Säher wagty ýakyn dälmidir eýsem diýdiler. Emrimiz azap gelende, ýurtlaryny başlaryna düňderip başaşak etdik. Üstlerine-de bişen palçykdan taýýarlanan daşlary ýagdyrdyk. Ol daşlaryň kime degjegi Perwerdigaryň huzurynda belgilenip goýlupdy. Ol azap zalymlardan daşda däldir. Medýen kowmuna olaryň dogany Şugaýby pygamber edip iberdik. Şugaýb, Eý kowmym! Siziň üçin özünden gaýry hudaý bolmadyk Alla ybadat ediň. Ölçegi we terezini kem çekmäň. Elbetde, Men siziň bolelin ýaşaýandygyňyzy görýärin. Takyk, Men siziň üstüňize dolap alyjy bir günüň azabynyň inmeginden gorkýaryn. Eý, kowmym! Ölçegi we terezini adyllyk bilen dogry çekiň. Adamlara zatlaryny kem bermäň hem-de ýer ýüzüne pisat çykaryp bulagaýlyk etmäň. Eger mümin bolsaňyz, Allanyň size beren halal gazanjy has haýyrlydyr, men bolsa siziň üstüňizde dikilen gözegçi däldirin diýdi. Olar, Eý Şugaýb! Ata-babalarymyzyň ybadat edýän zatlaryny terk etmegimizi ýa-da emläklerimizi isleýşimiz ýaly ulanmazlygymyzy saňa okaýan namazyň emr edýärmi? Aslynda, sen örän ýumşak häsiýetli, akylly adama ahyr diýdiler. Şugaýb, Eý kowmym! Aýdyň makaly. Eger men Perwerdigarimden gelen aýdyň delile daýanan bolsam, hem-de maňa Öz huzuryndan gözel yrsgal berýän bolsa, şeýle halda men nädip Perwerdigarimiň halamaýan işini ederin? Şonuň üçin men size gadagan eden zatlaryma özüm meýil edip, ondan soň hem size garşy çykmak islemeýärin. Men diňe güýjümiň ýetdiginden düzetmek isleýärin. Meniň üstünlik gazanmagym ýalnyz Alla bagly. Men ýalňyz Oňa bil baglaýaryn we elbetde Oňa dolanyp bararyn. Eý kowmym, siziň Maňa bolan duşmançylygyňyz sizi Nuhuň kowmunyň, Huduň kowmunyň ýa-da Salyhyň kowmunyň başyna gelen ýaly zatlaryň, azabyň başyňyza gelmegine alyp barmasyn. Lutuň kowmy hem sizden daşda däldir. Siz Perwerdigäriňizden özüňiziň bagyşlanmagyňyzy diläň. Soň Oňa toba ediň, şübhesiz Perwerdigärim rehim-şepagatlydyr, diýenini edýän bendelerini eý görýändir diýdi. Olar, Eý Şugaýb! Seniň aýdýan zatlaryň köpsüne düşünmeýäris, biz seniň aramyzdaky ejiz adamlygyňy görýäris. Eger seniň taýpalyk hormatyň bolmadyk bolsa, hökman seni daşlardyk. Seniň biziň ýanymyzda hiç hilli artykmaçlygyň ýokdur diýdiler. Şugaýb, Eý kowmym! Siziň pikiriňizçe meniň taýpam Alladan hem hormatlyrakmy? Alladan ýüz öwrüp, Ony unutdyňyz. Elbetde Perwerdigärim edýän işleriňizi hemme taraplaýyn gurşap alandyr. Eý kowmym! Siz bileniňizden galmaň, men hem galmaýyn. Ryswa ediji azabyň kime geljegini we kimiň ýalançydygyny bilersiňiz. Garaşyň, men hem siz bilen garaşaryn diýdi. Emrimiz Azap gelende Şugaýby hem-de onuň bilen iman getirenleri Bizden gelen rehimdarlyk bilen azapdan halas etdik. Şonda zulum eden kişiler elhenç ses gurşap aldy hem-de olar şol bada mesgenlerinde çöküp galdylar. Göýä ol ýerde ýaşamadyk ýaly boldular. Unutmaň, Semut kowumynyň Allanyň rahmetinden daş düşüşi ýaly, Medýen kowumy hem daş düşdi. Kasam bolsun! Biz Musany Fyrawuna, Onuň egindeşlerine mugjyzalarymyz we aýdyň delil bilen pygamber edip iberdik. Ýöne olar Fyraunyň emrine boýun boldular, Fyraunyň emri bolsa dogry däldi. Fyraun kyýamat güni kowmynyň öňüne düşer we olary oda elter. Eltilen ýer dowzah nähilli erbetdir! Olar bu dünýäde hem, kyýamat gününde hem nälete ýolukdyryldylar. Berlen paý nähilli erbetdir! Eý Muhammet! Bu biziň saňa kyssany beýan eden şäherlerimiziň habarlaryndan habardar edenlerimizdir. Olardan, şäherlerden entegem saklanyp galanlary hem bar, orunlary weýran edilenler hem bar. Biz olara zulum etmedik, olar özlerine zulum etdiler. Seniň Perwerdigäriň emri-azaby gelende, olaryň Allahdan başga ýardama çagyran hudaýlary hiç hilli peýda bermedi hem-de olara zyýany köpeltmekden başga zada ýaramadylar. Seniň Perwerdigäriň zulum eden şäherleriniň ýaşaýjylaryny ele salanda, ine, şeýdip ele salýar. Şübhesiz, Onuň ele salmagy örän yzaly we gaty berk bolýandyr. Elbetde, munda, kyssalarda, ahyret azabyndan gorkýan kişiler üçin hakyky ybrat bardyr. Ol gün ähli adamlaryň jemlenýän günüdir. Ol her kim tarapyndan görüljek bir gündür. Biz ony, kyýamat gününi, sanalgy wagta çenli gijikdireris. Ol gün gelende, onuň Allanyň rugsady bolmasa, hiç kim gürlemez. Olardan kimsi betbagtdyr, kimsi bolsa bagtlydyr. Betbagt kişiler otdadyrlar. Olar ol ýerde, dowzahda, ahy-perýat bilen harlap dem alyp goýbererler. Dowzahylar ol ýerde tä asmanlar we ýer durdugyça ebedi galarlar, ýöne diňe seniň Perwerdigäriň isläni bolar. Günäkär musulmanlar dowzahda jezalaryny çekenlerinden soň, otdan halas bolarlar, takyk Seniň Perwerdigäriň islän zadyny amala aşyrýandyr. Bagtly kişiler bolsa jennetidirler. Ol ýerde tä asmanlar we ýer durdugyça ebedi galarlar. Diňe Seniň Perwerdigäriň isläni bolar, günäkär musulmanlar jennete girmekde gijigerler. Ilki dowzahda jezalaryny çekerler. Perwerdigäriň tarapyndan jennetde beriljek nygmatlar tükeniksiz peşgeşdir. Eý, Muhammet, olaryň, Alla şärik goşanlaryň ybadat edýän zatlarynyň, biderekdiginden şübhe etme. Olar diňe ata-babalarynyň öňden bäri ybadat edişleri ýaly ybadat edýärler. Elbetde, Biz olaryň paýyny hökman dolulygyna, kemsiz edip bereris. Biz Musa kitaby Töwraty berdik, ýöne ol kitabyň ylahylygy hakda gapma-garşylyga düşüldi. Eger seniň Perwerdigaryň tarapyndan ozal geçen bir söz bolmadyk bolanda, olaryň arasynda hökmän höküm berlerdi, olar heläk edilerdiler, elbetde, olar ondan, Kurandan, hetden aşa şek-şübhe edýärler. Takyk, seniň Perwerdigaryň olaryň her birine eden amallaryny, amallaryň garşylygyny hökmän kämil edip berer. Çünki Ol olaryň edýän işlerinden habardardyr. Şuňa görä, eý Muhammet, saňa we seniň bilen toba eden kişilere emir edilişi ýaly dost-dogry bol, hetden aşmaň, elbetde, Ol, Alla, edýän ähli işleriňizi görýändir. Zulum eden kişilere meýil etmäň, ýogsa, size-de ot, dogzah ody deger. Siz üçin Alladan başga dost ýokdur, soň zalymlara meýil etseňiz, size ýardam berilmez. Gündiziň iki tarapynda we gijäniň gündize ýakyn böleginde bäş wagt namaz oka. Elbetde, ýagşylyklar ýamanlyklary, günäleri ýok eder. Bu aň edýänler üçin pentdir. Eý Muhammet, sabyr et, takyk, Alla ýagşylyk edýänleriň hakyny köýdürmez. Käşgä, sizden öňki nesillerden ýer ýüzünde bozgaklyk etmekden gaýtarýan akylly adamlar galan bolsady. Biz diňe olaryň arasyndan az sanlylaryny bozgaklykdan gaýdanlaryny halas etdik. Zulum eden kişiler bolsa berlen bol ellilige keýpi-sapa erdiler hem-de günäkär boldular. Seniň Perwerdigäriň ili düzüw bolan ýurdy nähak ýere heläk etmezdi. Eger Perwerdigäriň islesedi, adamlary ýeke-täk ymmat bir dine eýeriji ederdi, olar bir ymmat bolmanlygy üçin dawalaşyp aýralyga düşer durarlar. Ýöne seniň Perwerdigäriň merhemet eden kişisi dogry ýoldadyr. Bu ýolda dawalaşmazlar. Alla olary şunuň üçin ýaratdy. Seniň Perwerdigäriň, Men dowzahy adamlardan we jynlardan hökmän dolduraryn diýen sözi tamam berjaý boldy. Eý Muhammet! Biz saňa pygamberleriň habarlaryndan, Seniň kalbyňy berkitjek kyssalaryň her birini beýan edýäris. Bu babatda saňa hakykat, möminler üçin bolsa öwüt-ündew we ybrat alarlyk ýatlama geldi. Iman getirmeýänlere aýt, Siz bileniňizden galmaň, biz hem galmaly. Garaşyberiň, biz hem garaşýandyrys. Asmanlaryň we ýeriň gaýyp syrlaryny bilmek diňe Alla mahsusdyr. Ähli iş Oňa gaýtarylyp getiriler. Oňa ybadat et we Oňa bil bagla. Seniň Perwerdigäriň edýän işleriňizden gapyl däldir.